laban mayuh bisi uhh mayuh bisi ka mayuh bisi ka nutan uhh ok ok mayuh bisi ka uhh jadi uhh sepedau tu mayuh kitai peda lah uhh baka bisi drama short film tang uhh podcast ka menua sekali tu uhh bekaul enggau topik topik ka angat Maya hari tu lah. Haa kira ke nya lah ya. Jadi sebedau nya uhh ngelala kediri dulu uhh nyadi aku tu Sam uhh orang ke empu tauka owner Sam TV tu empu nyadi iya tu ti ngumbai ku bula tanya ku baru. Aku Fidelis Givan uhh selalu Sam selalu meda aku lah uhh bisi ke ngelala bisi ke enda. Engka ke pedau ngelala nya selamat bekelala ngagai kita uhh aku meh ke benama Fidelis Givan. Nyadi topik ke ka dirandauka kami dua iku tadi iya nya aaa topik nguai. Nyadi mayuh raban baru ditu aaa nya nyadi ka trending bah utai tu tadi tuan laban iya aku beratika hari makin hari majak training meh pasal nguai ito tadi jadi bekening ke ba runding nuan. Nyadi enti nuan nanya ba ba penemu aku lah aaa bekaul enggau nguai tu sampai digaga ke orang lagu aaa nyadi kira ke topik nguai tu tadi aaa isu iya udah udah pakai isu dah diatu inya nyadi isu. Nyadi aaa Sampai orang ngaga memes kenu ku orang diatu nya uhh baka kitai meda sebelah platform tiktok uhh facebook nuan ngga ke aku nuan meh nguai ku iya mayuh pia baka nya nyadi uhh enti nitihlah ke bendar iya nguai tu tadi iya nya sigi uhh salah sigi adat. asal kita iban tang mayuh orang jato ba aku lah peda aku nyau enda entu nguna adat nguai tu lah ukai enda enda nguna adat asal kita iban agi tang uhh iya teka deh pejurai ke kami duai lemai tu uhh mayuh ato lah ok bekaul enggau topik kitai nguai.
Jadi aaa ba penemu aku tuan nguai tu ulih ditan nya tepulai ngagai sapa-sapa la dah bagi aku. Jadi laban ka diatu kena ngemun ka tu kami duai bedau ngambi sapa-sapa deka aaa meri penemu ba senentang nguai tu tadi laban kami tu orang rebak baru nya betul tang bisi ga nemu mimit pasal adat kitai iban lebih agi bansa dayak lah bansa kitai empu bansa kitai iban utai tu ngai nyadi belengkak ka pia utai tu agi bisa munyi tu agi laban um enti bekaul enggau nguai tu mayuh orang ke ka niri ka rumah tangga um Sida iya enda nyadi. Udah mesti tahu yang. Ah. Udah mesti tahu yang. Ah, kita ti ti kan tahu yang iya ke oleh nguai ke tahu kena oleh nguai. Ah. Um, utai tu tadi lah ba bagi ba aku lah ba ah. ba sementang penemu aku. Ah, berkaul dengan nguai tu. Ah, balas semua. uh, ukai kitai enda ngasi ke adat muai tu agi tuan hmm. tang um, orang dia tu bunyi kau tai nitih ke pengawa dia iya nitih ke pengawa segi udah bunyi kau kitai kerja perintah uh, lebih lagi lah kerja perintah segi nitih ke periuk asik bunyi tu betul uh, nitih ke periuk asik tu tadi uh, laban aku bisi macam bak statement sarinya uh, bak suara Sarawak 2019 untuk statement hmm. jadi Aku bisi tebacha lah laban iya bisi diatu nyau bisi dua bagi inya uhh bematak nguai tu ke ngugi iya nitih ke ai neh uhh chara kitai nyebut iya deh inya setengah hari tauka tengah tengah. Laban uhh bisi adat kitai tu tadi iya nitih batang ai nya neh tuan uhh iya nitih batang ai laban kitai iban tu tadi iya nitih batang ai baka kitai meda batang lupar batang rajang aaa batang nama agi mayuh lah batang nitih batang ai nya tadi nyadi aaa kelimpah ari munyi aaa nuan nyebut aaa bekaul enggau statement ari suara sarawak aaa isu nguai tu iya mega kala di aaa dibantai ka cikgu sangin aaa sebedau tu lah enti kita kala macha. Ba.
Dini dini platform iya ke bisi ngeluarka statement pasal nuai laban utai tu uhh isu ti lama udah tang mayuh orang enda nemu uhh lebih agi raban baru enda nemu reti utai ke baka nya. Jadi lebuh munyi ku orang uhh tu nyu limpang mimi tau uhh jadi lebuh kitai tu tadi bepangan ku kitai nyebut nya diatu bisi girlfriend tauka boyfriend baka nya. Jadi utai nya tadi. uh, kena mah maya berengkah bebungai uh, tang leno bebungai bebungai nya tadi bedau berundang ko tai bekenya tang ya nyoka datai ba adan sema jako nyo nyingkang ngagai uh, apa namanya uh, tadi step ya, berumah tangga lagi uh, uh, ke the next level lah next level betul jadi Utai tu ti ngasuh bisi kadang-kadang nyata deh bisi orang enda jadi laban utai tu. Bisi mayuh.
Pemisa adat. Aaa pemisa adat nguai. Iya ukai sebina aaa laki nitih ke indu, indu nitih ke laki ukai. Tang laban tu ila aaa baka chunto ti baka orang ke menyadi laki bini ti rumah panjai aaa kati ke kitai nyebut nya. Laban mayuh orang charut ke. Ka bebatak ke nguai tu tadi. Ka bebatak nguai tu tadi. Bisi ari sepiak indu enggai alah ka ngambi menantu lelaki sida iya nguai ngagai bilik sida iya kindu. Bisi mega ari sepiak lelaki deka ngambi. Sida sida menantu indu sida ai nya nguai ngagai bilik sida ke lelaki. Nyadi enti ba aku lah tuan uhh utai tu beda ulih deka manj uhh aku enda nemu bejurai ke utai tu lah tang iya ke kala dipeda mata aku lah kala dipeda mata aku uhh isu nguai tu nang sigi sigi angat ti kita pun kala meda okay sigi sigi sigi angat diatu diatu uhh iya ke kala dipeda aku tang. Puji Tuhan lah aku meda ari aaa sepiak indu enggau sepiak lelaki sida iya ulih ngatur ke pengawa tu lebuh semaya sida iya berandau tuan. Aaa baka iya ke sepiak lelaki tu tadi ok nguai tu ukai iya semesti ngambi aaa indu nguai ngagai lelaki enda enda baka nya. Udah nya tadi lelaki pun ulih nguai ngagai indu laban nya meh nama iya tadi adat. Aaa nyadi iya ke peda aku tu tadi aaa seduai tu tadi aaa udah benung beterang nyadi ari sepia indu tu tadi ka narit iya ke lelaki tu ngambi ke nguai ngagai ke indu aaa tang ari sepia lelaki tu tadi. bendar ngetanka Bilik diri nya nya. aa ukai aa apai indai laki nya. Apai indai lelaki nya tadi iya ngetanka anak laki iya ngambika enda nguai aa laban nama kebuah aa iya bisi kebuah baka enti iya siku aja anak lelaki deh. Siku aja anak lelaki nyadi iya dikarapka apai indai iya nyadi. Ngai nyadi iya tu tarit ke mua iya. Nya kebuah apai indai iya tadi ngetan anak laki iya ngai ngai narit aaa ngai ngasuh bala aaa isan iya narit anak iya nguai ngagai bilik sida iya. Tang pemanah iya ba ditu an sigi nya lah sigi iya ka an pemanah kaul kita Iban tu tadi ulih aaa Nimbang ku tarit nya, siku tu tarit keran ka narit tu, siku ka narit kia ti sama ba narit tarit-tarit putus nyadi iya. Tang enda nyadi enti seumpama jaku baka kitai meda ti siku api, siku api nggai ga nyadi uhh nyadi uhh nyadi. Lebih kurang bekenya meh iya tarit laban uhh ti kitai berati ka dunya nyau mansang nya tu semua utai nyau mansang mega. Tang adat tu tadi iya enda ulih dibuai uhh munyi ku orang. Iya ke pulai ngagai uhh diri empu ngatur nih ka chara ngatur nya tadi atur manah manah lah enti ulih laban utai tu uhh iya ulih dikelaung ka ari penyarut ne ami ke tai sama sama uhh munyi kurang uhh sama ulih ngeban ka adat tu laban Taja pen kita diau negeri nguai tu diguna kebuah iya tadi uhh nama uhh nama kebuah iya diguna nama kebuah iya diguna laban bila uhh lebuh kitai tu tadi nyau enda diau negeri kitai bisi endur pulai endur pulai rumah panjai taja pun kitai tu tadi bisi rumah diau negeri laban kitai tu kai orang datai enda sigi orang nguan menua ti gerimpung meh tau deh milih ka sapa aku ka tau ka nuan pia nuan betul.
Jadi nya meh tadi uhh ganti ba uhh statement statement bukai uhh engka kami duai tu tadi bisi mai orang ke tuai agi ari kami duai laban kami duai tu pun agi benung belajar ke utai nya pasal adat kitai laban utai tu tadi enggai nyadi ga kitai ke biak nemu kediri ne iya. Iya laban kami duai mega sama sama agi belajar uhh begaul enggau utai tu. Tang mayuh ke dipeda kitai tu tadi oh nuan enda ulih nguai enda enda ulih jadi mentua ukai enda pia iya tang aaa tuju ke menua iya mai ngerandau utai tu tadi aaa ngambi kitai sama nemu kitai aaa nyerungkai munyi ke lagu rikih iya ha nyerungkai aaa ngiga aaa bekeni kitai deka nyeliah ke aaa ku jaku kitai tu tadi bepangan aaa ngambi ke ulih jadi ulih ngerapatka kaul ngeban diri tang Ketegal isu nguai bebatai ngugi tu tadi, kitai alu bepelara alu ngai bepeda pangan diri. Tang di dalam aaa podcast kali tu lah mai bala kita sama-sama nyerungkai bekeni adat asal kitai Iban aaa anang ne ingat kita aaa laban kami duai enda ulih bejurai kitai tu kediri laban kami duai tu sama-sama orang rebak baru. Okey aaa nyadi. Engka ba tusun ti kai datai kita deka meda orang ke tuai agi engka deh baik kami dua bejurai ke topik muai tu tuan. Ya.
Jadi ngarap ka kita terus aaa nganti video tu ka datai nyangka nya tadi aaa kami tu ngangau ka kita tauka orang bukai. Betul. Jadi aaa terus nganti kitai ngetu ka dulu ukai nama ngetu ka dulu sida drama sida short film ukai aaa kati inya nyebut nya laban diatu kami agi uhh kami duai lah kami duai agi berunding baka ni ka uhh ngatur cerita ti deh uhh deh ditulis aku empu da nya uhh nama agi uhh bisi drama ti deh dipansut ka aku ba ti tu aja panu batai uhh drama menyadi dua siri dua uhh nya pun uhh Agi tergantung lah diatu. Agi tergantung uh, ba tusun satu dah dipansut ke ba titu wak enti kita bedau beda kita tahu ngelawa uh, titu aku. Yes. Go ke nuan.
Titu sem.
Eh titu aku. Jadi uh, jadi enti kita bedau beda kita tahu ngelawa channel, uh, channel titu wak. Uh. Lagi account titu aku. Uh, lagi aku engkau bisi kah ba ba deskripsi. Uh, ba baruh tu lah.
Kita boleh minta ba baruh tu. Ya. Yeah. Okay, uh, nama uh, TikTok. Mengka drama uhh menyadi nya enda diketu ka kami lah. Okay enda diketu ka kami duai uhh. Drama nya endang sigi uhh panjai laban munyi ke kami duai suba kala berandau uhh drama nya nadai nadai episode uhh nadai temu pengujung. Nadai temu pengujung laban iya semampai betampung belama. Semampai betampung belama. Ngarap ke kita sabar nganti lah. Semina diatu kami duai uhh dikena nyelit ke awak ke puang tu uhh sambil kami duai deka nembu ke uh, jalai cerita jalai cerita nya tadi uh, nampung jalai cerita nya agi yeah. laban kami dua ya jadi ba awak ke puang tu kami dua ngisi ngena uh, top podcast tu ya yeah, uh, podcast, podcast tu jadi laban, uh, podcast uh, udah tu ila ya ukai semina adat nguai mayu macam lagi adat mayu, bukai hmm, mayu uh, topik lah mayu mayu uh, isu-isu ke nyadi Maya hari tu yeah. ukai semina guai aja engka kita ba luar dia kini yeah. bisi topik dekat dia ngasuh ke uh, pejurai ke kami dua ya ulih yeah. madah ngagai kami dua ya komen ba baruh ha, kita kita tahu komen yeah. uh, madah ngagai kami dua ya okey uh, ulih madah ba tiktok aku kini ba tiktok sen kini tak Aki tak ulih komen aja ba baruh muntang engka kami bisi mai temuai tauka kitai enda nemu engka kita tauka orang bukai sapa temuai iya ke dibai kami duai deka bejuraika topik muai tu enggau lebih dalam lagi tuan. Iya. Jadi aaa enggau nya mega aaa ngambi peluang tu nyadi kami duai tu benung ba aaa sixteen sen cafe ba Batu Tingga belakang aaa KFC supermarket kan. Uh, ya, supermarket. Supermarket ba Batu Tiga. Nanti kita ada kucing, uh, ah, kita nak nemu endur tu. Jadi, uh, ngau awak tu, mari besai terima kasih mega ngagai kita ke udah uh, ah, beda datai ke pengujung hmm. video tu. Laban tu ukai uh, saja-saja, ukai rindu hati dekat membangkitkan isu tu. Laban isu tu tadi, isu main tu, dan segi hmm. uh, boleh tahan lah. Uh, hari kelia, hari ya. kelia itu. Iya ari kelia jadi top isu nguai tu iya ari kelia tuan ari kelia nyen tok ke diatu jadi engka mayuh kitai rebak baru nyengkaum aku aku empu meh bukai semina same aja nya tuan uhh enda nemu baka ni kitai deka ngatur ke uhh mutar ke penanggul muai tu tadi nyadi diaritu kami dua iya sama-sama deka nyerungkai nyadi tu keterubah iya engka engka bisi orang ketuai agi da bai kami dua ila sigi bisi sigi bisi orang ketuai laban kami dua iya aaa sigi bisi aaa sigi bisi ukai nyangka sigi bisi orang ketuai da bai kami dua iya da dalam podcast tu ila aaa bejuraika. kaul enggau topik nguai tu isu nguai tu jadi enda ningat uhh kita tau subscribe tauka kita ulih share mega utai tu laban tu uhh bisi di engkah ku ba nama nama page fb aku empu iya uhh ruai kreatif